Ɛɛ, Radio Juvea be ŋkɔe mi le se mia be gbe le ya. Ke ame siwo ke be gbe mi le se ŋdi ya e nyi mia nɔviwo dɔgbedela Emmanuel kple Diama be ŋkɔe mi le se ŋdi ke ya. Mi ga va be na mia ga va yi edɔa dzi. Ɛɛ, ke a mia sɔ gɔmedzedzea da asi na Apetoa. Papa Mawu nusɔ̃ katã tɔ mí de akpe na wò. Bubu fia la mí do wò ɖe dzi elabena wòe nye Mawu. Edze ŋuwò bena agakplɔ mí bena míagava ƒo nuƒo ku ɖo dɔdasi si ke wokpa ŋgɔ mí agbetɔ le wò nya la me. Ta papa zi ale si ke wòe nye Mawu mí sɔ nuwo katã ƒe gɔmedzedze kple dzi yiyi gblɔe ɖe asiwò me eye mí biɔ wò bena wò ŋutɔ ava xɔ tɔtete le mía me Eye wotɔ agadzra edzi siwo dza se nya ɖo, susuwo eto wotɔ adzra wo ɖo. Ɖe nya siwo katã wo la ga se ŋdi ya la papa o, na ga wɔ nyuie na mi ɖi, eye ma do wò ŋkɔ kɔkɔe la ɖi dzi. Papa mi sɔ dɔ pia gbe ɖa siwo me wò ŋutɔ va nɔ va xɔ zi nɔ, be nu sia nu si mia wɔ la, na kɔ ŋkɔ ŋuti Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Ke hã, ŋdi ya mígabaa bena míayi míabe nusɔsrɔ̃a dzi. Míƒo nu ƒo ku ɖo e, luʋɔ me be abiwo, ye míƒo nu ƒo ku ɖo doŋtiwo. Mígblɔ be doŋti ame eve gã ame eve le eye míƒo nu ƒo ku ɖo sɔsɔke ŋuti. Sɔsɔke enye enuɖe dɔɖeasi ɖe ke Mawu biɔ so mía ŋuti Be mí la sɔ ke. Monye bena ne mí lɔ̃ alo mí gbe o, Mawu ŋutɔe biɔ bena. Ke ŋgɔe mí la teŋ kpɔ dɔyɔyɔ luʋɔ me be dɔyɔyɔ ŋua mí la sɔ ke. Ɛɛ. Ye evegɔa ele nyi bena ne mí sɔ ke vɔa, mía sɔ, mía, mía sɔ ke mía ŋutɔ mía ɖokui ye mía sɔ ke amesiame ye funu ye mí la teŋ kpɔ, ee, Mawu be ami nu veve ya. Evegɔa ele nyi bena Míaxɔ Mawu be lɔlɔ̃. Ne míexɔ Mawu be lɔlɔ̃a, míalɔ̃ mía ɖokui eye míalɔ̃ mía nɔviwo. Ke masɔ enya na Emmanuel. Miba ayi edzi na mi. Enyɔ mí kuɖo leke míexɔ abiɔ loo va yi ɖo le tɔ kpa dzi, le nɔ kpa dzi, míva ɖe srɔ̃ eye abiɔ vava keke ta le ŋuti alo amesi ke mi kui mizɔna. Miɖa nu le agba ɖeka me, mikpɔna dzidzɔ le teƒe ɖeka Eva wɔ nuku do kaka abi ke le lãme nɔ la, nusi ke Biblia gblɔ koe nye be míasɔ ke mía nɔnɔewo. Sɔsɔ ke. Vɔa ke ŋgbe sɔsɔ kea la va, mígbɔna edzi dzi bena eɖewo le la, esona aƒeme alo ʋeʋẽnana, e, loko wohe wo le aƒeme lɔ, ne etsɔ kple nɔ wosena wo nɔnɔewo gɔme sɔ ke na la, ewò ɖevi si ke le kpɔ nenema nu la te sɔ ke. Eya ŋuti te mí kuxi gã ale le hamea me, balexadome me kple teƒe sia teƒe nufiɔƒee ya, nuka asime ya, edɔ me ya, aleke ava yi ɖo gbedoxɔa me la, egbea la le dua me kekeŋ la, míkpɔe do doshido be ame gbogbo ɖewo lea, womekpɔ woatɔ ku woanɔwo wosɔ ke woanɔnɔe kpɔ o. Gashiagamea, nusu asɔ na patapaa be ye nyi nusu Ɛɛ, nu sia ku ƒe ʋe va bena nu si ke míle kpɔ kple ŋku, míle se kple to la, ye mísɔ de dɔwɔwɔ me keŋ gbe va gbedoxɔa me le Yesua gbɔ. Vɔ eke míva la, sɔsɔ kea esesẽ, esesẽ vɔa Biblia ɖo kpe ɖe edzi be ame si ke nagbe be yemasɔ kee oa, Yehowa Mawu be masɔ kee o. Vɔ ale nuka míawɔ fifi o? Mawu si ke ɖo mí va anyigba dzia, esɔ ke mí. Eye wò ke ne le ɖo to ŋugbea, alo le kpɔm la, agbe mi dza sɔ ke oa? Mi ku Mawu a mi nya leke dza va wɔ ɖo. Eti ta mia xlẽ kpukpui ɖe le Biblia me. Efesetɔ ƒe agba le eta ame ene, kpukpui blatɔ̃ vɔ ɖeka sɔ yi blatɔ̃ vɔ ve. Efesetɔ ƒe agba le eta ame ene. kpukpui blatɔ̃ vɔ ɖekɛ sɔ yi lo blatɔ̃ vɔ eve. Egblɔ be lé. Mina woaɖe, mina míaɖe vevesese heliheli kple dɔmedzoe kple dziku kple eɣlidodo kple bubusubɔbɔ katã kpakple enu tovowo wɔwɔwo katã hã ɖa ɖa le míaƒe adɔa me. Ke mikɔ adɔme ɖe mia nɔewo nu, eye miaƒe dɔme ne, natrɔ ɖe mia nɔewo nu, eye mitrɔ, mi, mitsɔ ke mia nɔewo abe ale si Mawu tsɔ ke mi le Kristo me la ene. Mavatrɔ yi dzi ɖeka ke. Mina woa, mina woaɖe veve xelixeli kple dɔmesetsodoe kple dziku kple eɣlidodo kple busubɔbɔ katã kpakple enu tovowo wɔwɔ katã hã ɖa le mía dome. Ke mikɔ dɔme ɖe mia nɔewo ŋu, eye miaƒe dɔme natrɔ ɖe mia nɔewo ŋu, eye mitsɔ ke mia nɔewo abe ale si Mawu tsɔe ke mi le Kristo me la ene. Amen. Mawu tɔe na mía sɔ ke. Mía ɖe vevesese heliheliawo dzo. Mía dzi, mía ɖe ɣli dodoawo dzo. Mía lɔ mía nɔnɔewo ale gbegbe be mía sɔ ke mía nɔnɔewo. Ne eya ma nɔ eme la, ŋŋŋ, mí dza te kpɔ Mawu ƒe ŋkume gbe ɖeka kpɔ Mawu ƒe ŋkume sɔ. Eŋti ta ele veviɖe na Mawu bena ena Yesu te gbe ɖe edzi bena, ne mi kpɔ ame ɖe mi ɖo nya Eye mìŋti sɔ ke nya nɛ oa? Ne ewɔa Mawu nyɔ o bena yi nave wɔ ɖeka kpakple nenema amea la, Biblia na mínya bena na, na, nayi egbɔ eye nagblɔe nɛ. Ne egbee mdjase oa, ava kplɔ ame bubu sɔ bɔ ɖe ŋtiwò asɔ yi egbɔ ava gblɔe nɛ. Ne egbee la, a, ne ele be mìle hame me alo mìsubɔna le teƒe ɖe la, ava gblɔ ne hamemegãwo woava yi egbɔ vɔ ne fike egbɔe le kpɔa, yeŋtɔ tsã nya bena emɔ si ke dzi elea, ele mɔ gbegblẽ dzi. Emɔzɔzɔ sia la na bena ame sugbɔ ate sɔ ke. Biblia va na mínya bena ne wòdze be dzɔ ga alo wòdze be na nu eye vɔa mìkpɔ ame ɖea, eƒe ŋɔti mekpena o, Mi ku ye be ŋɔti me kpe na me, mu dze be akpɔ ekpe ŋku o, o le la dɔ me, o gbe mu dza sɔ ke o la, ne o va yi le dzɔ nu la, a o le dzɔ nu lo atsi dzi, ɛ, eye yayra ma to so me na o. E na be gbea mi kpɔ do doshi do be na ame sugbɔ le dzɔ nu, ɛ, o le dzɔ nu vɔa nusike ne le agbe le be kofie alo aɖoa ya ye ma sɔ ke gbea a sɔ ke sɔ gbeɖeke gbe o. Eya tae na be na Biblia na be ame kpegbe me dza sɔ ke oa, ŋutasẽtɔ siwo nye gbɔgbɔ barabarawo la, wola ge dze eƒe agbe me. Fi ke woge ɖe ame ƒe agbe me le la, ne medza na aʋa oa, wola zu nu wɔdo nɔ alo la su dɔ nɔ avc, tension, e, atike si Eta ɖo ame ŋku la bia nɔ zi amɛ ka polo hɔna ne nu siɔ va yi edzi la abi va gena dzena mɛ va dɔmɛ. Eyɔ be il sait d'estomac que eo tuta teƒe sia teƒe gã ɖe ma eye yi edzi la nu sike va ɖina to na suna mɛ la anɔ nyuiɖe vɔa ma va tenɔ ɖu nu nyuiɖe o eye wòla nɔ ɖi ku Ewò tegbee mdza sɔ ke oa abi ge ɖe aƒe luvɔwo me la, wodza ɖi ƒu, womdza nɔ kpɔ djidjɔ, woma va te nɔ ɖu ŋunyɔe ɖo. Mi yɔnɛ be Magda ƒe ti ma, ne wo va wɔ ɖekpekpe tsa, nuɖuɖu ava vivi tsa, mate ɖui o. Fiko mte le ɖu nu le oa, wo tu ta ƒuwo de ma, alo wo dje dɔ, wo tu ta teƒe sike me dje la de o la, ena be Biblia na be na aleke abia le lo, aleke wo se veve lo, leke nyawo djɔ tsa, La, Biblia na bena awɔ nyamɛsoso ayi ɖo nenema me amea gbɔ, miawɔ ɖeka. Ɖeka wɔwɔ la eye Mawu sɔ da ɖe anyi. Yesu si ke nyi Mawu gbagbe la va anyigba dzi la, agbetɔ lée ke zui to nyahɔhɔe nɛ, gbɔ nyafufu si ke ŋu dze o anɛ. Vanu ke dzɔ? Natiso ga dzi alesike ne se veve ploŋgowo le alɔme nɛ, ŋdzakuku le ta nɛ, woŋu aha da ƒu nɛ, ele se veve tsã vɔa, mefa avi o, me, mefa avi o, medo ɣli tsã o. Nusike va gblɔm wua koe nye be yewu nuwo nu fofo sue kewo. Yehowa le atiso ga dzi Yaʋamatiaʋa Mawu Ŋusẽkatãtɔ le atisega dzi ke nu bena, Ye eye Fofo sɔe ke wo la, eye wò ki nyi Kristotɔ, xɔ gbibɔba dzi gbee masɔ ke woa? Enya biɔse dzesii bena Kristotɔwo nyia? Ne wonyi Kristotɔ ya, nusi ke Biblia gblɔ edzi ko míazɔ nɛ. Biblia be míasɔ ke. Vɔ ne wogbe be womasɔ ke woa, ɔm, nye ŋka le edzi be wonyi Kristotɔ. No nyi Kristotɔ vavã la, leke nua sese ne te tsã? Ne nye ke ne le ƒom ƒe fia ne ma ka se ku ɖe wo leke enuwo dzɔ le dzinye dzɔ le mia dzia? Vɔa ame si ke ne wɔ nenema kudo mia, mi va kui, mi va nɔ du, mi ɖu na nu, mi kpɔ na dzidzɔ le du la, ne ŋgbe nɔ la ƒuƒu ta. Sɔsɔ ke ya, ati ke ye nyi, edana gbe ɖe ame ŋuti, eve na ame nu, Edzana me loo na ame me susu kɔna o la ɖu nu nyuie ɖe amla ya dɔn lɔ nyuie ɖe vɔa no gbea ye ƒe akpa saga ezã do ma dan lɔ le kapo anɔ ku dre bara bara wo ne zã doa alɔ ame ɖewo le atike wo va nuna keŋ gbe dɔn na lɔ kpɔ fisi ke wo tu ta atikea woƒe nusẽ tsa ya lɔ wɔ eƒe dɔ le lãme nɔ ne wo fɔ leke ya afɔ gbada dza te tagbo ɖa xɔ zo nɔ ŋku la bia nɔ meke ne ɖua ya Ewo te gbe ma sɔ kea kudo ame ɖe tɔ can miame vea ke mi le nukɔ o lea mia ɖo gaxɔ me eye miame vea mi le gaxɔ me nenye agbe tɔ ame ame wo alo blave alo alɔ fa yi o le ɖe dɔ me la ɖe leke ya nɔ lo na o leke agbea ya nɔ lo na o eŋti ta yesu kristo gblɔ be ame si ke gbe ma sɔ ke oa ye tɔ can ma sɔ ke o. Eyi na Petro biae se be zi adrea, ebe zi gbɔ zi adre sɔ kpe ɖo blaadre, blaadre ŋti, ele ɖe amewo kpɔtɔ le alɔfa matɔ̃ me be asɔ ke. Eya Mawu, Yesu te gbe ɖe dzi. Yesu to gbe ɖe dzi be na le megbe la lɔlɔ, sɔsɔ ke kple gbedodoɖa ye zɔna ɖe du. Fitsike wogbe ɖe be masɔ ke o, Fi si ke lɔlɔ̃m le wò me la wɔa wò gbedodoɖa zu nyama, ezu gbeɖiɖɔ. Ele nɔƒe baɖa na Mawue, Mawu mase wò konyifafa, ase wò gbedodoɖa o. Wòe le ɖua ya, ẽ, wòe le ɖua ya, wòe le se veve. Mawu nedo mí ŋusẽ bena sɔsɔa ke la nenyi míaƒe mɔzɔti, nenyi míaƒe agbenɔnɔ loo.
Amen. Amen.
E sɔsɔ ke be nya eya ele veviɖe na agbetɔ ɖe kpekpe. Ne mí kpɔ Hebritɔ ƒe agbalẽ ewo eve kpikpi wuiatɔ̃a, e Mawu be nya te gbe ɖe edzi na mí be na mía kpɔ mía ɖokui dzi veviɖe be na ame nu veve ŋu gba vɔ le mía me be na vevesese heliheli la va xɔ teƒe o. Elabena be na ne vevesese heliheli va xɔ teƒe le mía mea, Mose be nɔna fu no eƒona vi eƒona vi kaka egblẽ na nu le mía ŋutɔ mía ɖokui ŋuti ku ɖo ame kewo kpata wo le mía ŋutia egblẽ na nu le woa ŋuti ye nu kee nyi yayra ye mí la xɔ le mía nɔvi sia mí ma gba te ŋu xɔe o yayra ke le mía me wo tsɔ la kpɔ gomea wo ma te ŋu kpɔ gome o Egɔ bé na mi ŋlé lɔ mia nɔ nɔ o, nu ke enu nyué ke lé méa, étsié gbɔ ma va do gbɔ o. Nyué ke lé gbɔ o tsan yo la sɔ néa, étsi gbɔ o. É na bé na é la no pobi la no yi, a no pobi la nɔ yé bé la no gblé nu Mawu ŋlé tsi nɛ miɔ. Mia mé ko mi nɛ sé nya ya kan ɖé dji mé na amé sia amé klui nya mia tɔ siwo lé djipo yé mi gblɔ nɛ ŋtɔ, ɛɛ mi fɔ mi gblɔ nɛ Mi gblɔ nɛ sigbe si nu nu nɛ nɛ. Mawu gba te gbe ɖe dzi le funu e. Ye mia ŋtɔ mi Yesu fiɔ mi gbe ɖo ɖa be na ɖe mia sɔ ke mia nɔnɔ be na Mawu tsa la sɔ ke mi. Fifia wo ŋtɛn sɔ ɖe ke nɔvi o. O kan ɖe dzi Mawu la sɔ ke wa o fɔn kpɔ mu wɔ nu vɔa Mawu le biɔ so mia si dɔ ɖa dɔ ɖa si ye ye mi la sɔ ɖo mia ɖokui dzi be na mia do to Mawu lɔ. Enyɔ e yi asɔ aƒe ɖe ŋu ka ne todzinɔlawo ne nya ɖe le asi o la gblɔ alo ɖase ɖe la ɖi ɖase ɖe ko ɖo le ko o o doe kpɔ e nu si ke ne to so me le ko sɔ ke eye nu si ke to so me na o la ŋka ɖe dzi no gblɔe la ame ɖe la xɔ ka tutu ya ame ɖe la xɔ dɔyɔyɔ mia ŋu ka ne mi 93 04 38 38 93 04 38 38 Mi le radio JV ya Jesus vous aime eh, Yesu lɔn nyawo gbɔ Ame si ke ne le tom ɖe me la Be ŋuteti ati sɔ ke o la wa ha Menyi be na eh, ame si ke ne wɔnɔ akudo wa Ya ya wɔe vɔ Wò si ke ne le se veve la Me ke le ɖua ya wu nɔvia o Kpɔa Jesu aleke gblɔe lo Be na ɖe ese enyi

Eh, no enya ɖe le si o dza biɔ, alo mu se nu ɖe gɔme ku ɖo sɔsɔ kɛ ŋtsi oa, mi hu ka ne mi fifi. Eh, ka le huhu le to dzi, mi le to dzi. Enya si ke ne le asi o, alo le adi da se ɖe ku ɖo le ke wo ŋtɔ ekɔ sɔ kɛ nu ke to so me, alo o mte sɔ le kɛ oa, eh, nya biɔ se le be na ate biɔ se ne enya ɖe le mia si mia te sɔ kpe ɖe ŋtsi oa, mia sɔ kpe ɖe ŋtsi o. Mi le to dzi. 93.

Enyɔ mi le to dzi 93 04 38 38 93 04 38 38 mi le radio jibea eh leke o se sɔsɔkea gɔmea ne dase ɖiɖi le kushia leke mia fofoa alo mia nɔvia ɖi dase fia me ka ne di be na eh, ame ɖe se ŋɖe gɔme eh ewo ke ne le to dzia esi ke o se gɔme la sɔ de dɔwɔwa me ye me ka ne di be na shia le si ke gbɔ be yi vone Fafa ɖe ge le ye me la, ne wokpe wò afɔɖeɖea kɔa, Mawu ya medana o. Mawu ya medana o. Ela wɔ nuɖe koko le aƒea gbewo me. Yayra ƒe agbo la hunɔ o. Amenuveve ƒe agbo la hunɔ kpokpokpokpoe. Vɔ ne wogbe ya kɔa, dziƒoa sa kɔ̃. Ezu gakpo alo betɔ̃ Ŋ gbedodoɖa ɔtɔa ma to enu gbɔnɔ ka be yi be tɔa ŋtɔe agbɔ o. Sɔsɔ kea le veve ɖe ŋtɔ. Ena Yesu te gbe ɖe dzi gbogbo ɖe ŋtɔ. Kpɔa mí le to dzi 93 04 38 38, 93 04 38 38, mí le radio JVA.
Ɛɛ, ewɔ kewo be yi ma sɔ kea? Ole nɔ te kpɔ be nɔviwo ya ne sɔ ke oa? Ao, o da le se dzi.

Wò le tu mɔ na ɖokuiwò le agbea me, ye wò ma teŋ se agbea be vivi ɖe kpekpe o. Enua ŋti wo gblɔ be mía sɔ ke mía vo la, no sɔ ke kpɔa wo vo. Mí se mía nɔvia be nya fifi, no gbe sɔ ke kpɔa wo la vo, ye wo la kpɔ yayra tsã. Alo,

Ah, me kai fi kɔ yɔ mi so. O ne ku yɔ mi so adi tɔtɔ. Aha,
enkɔ wɔ ɖe. Nye Pascal. Jo le radio agbɔ vi ɖe, jo le radio agbɔ vi ɖe. Alo, aha, ponupo azɔ. Enyo eka so. Mi le to dzi 93 04 38 38 93 04 38 38 Mi le radio JVA ɛɛ Yesu lɔn nyawo gbɔ Ne ŋti sɔ kee kpɔa Mawu la ti sɔ keo Eye yayra ƒe agbo la ŋu nɔo Amewo gbe ma sɔ ke nɔviɛwo Le ha me fia wole to zã me Wole do gbe ɖa Wole tsi ŋdɔ Le se nya Mawu ƒe nya Le na nukutɔ le dia me le vevesesea me la, Mawu mayra wò gbea ayra wò sɔɔl o. Sɔsɔ kea le veve ɖe ŋtɔ nyi atike enyi. Atike sese ɖe enyi. Eya ame ɖe ŋlɔ wo ma be na le pardon une puissance qui libère. Sɔsɔ kea nu sẽ ɖe le me ye tu na ka me. Ena be gbea wole do gbe ame ɖewo le ta wole do gbe ɖa edɔ ŋga ka tutu be gbedodoɖa la ame ɖewo ta mele yio Wona nɔ do gbɔn ale ta so janvier kaka kɔ ale decembre la, nuɖe kpe ŋutɔ ma to so me na wo. Gbɔgbɔn vɔn la va bla wu nenema. Ŋti ta, no ti sɔ ke kpoa, no do gbe ɖa ta wɔ kpoa, ɔ la xɔ katutu. Nusi ke le gblɔa, e va ve me ne mia can kpɔ, mi le do gbe ɖa le amewo ɖo ta. Amea, amea mi, gbɔgbɔ kɔkɔe va po nuƒo mibia se be a ɖe mi ku nɔ wo dome a ɖe leke le lo ma. Alo? Alo? Alo, Ahan, leke mi ku nɔ me do mea le lo ma? Ebe, Oo ya, ma te sɔ ke ye nɔ gbe ɖeke gbe o. Be nu ke wɔ ku do ya, ye se veve ŋtɔ. Ba, ne na xɔ ka tutu ye na te vo le agbe me la, ehiã be wo ɖo va ɖe kuku ne nɔ woa. Fɔfɔ si me le mia de kɔ nu bea, fɔfɔ si me ye wo wɔna dɔ ma. Eye ŋtolɔ be, A Fɔfɔ si me se ga nɛ ku faa alo ga atɔ̃ enea, ga atɔ̃ enea, ate yi nɔa gbɔ ale gbegbe be nyawo dzɔ tso vɔ akekea ewoe ne se veve, ewoe ta le ɖu, eta ɖu nɛ ŋutɔ, adɔme tsa ɖu nɛ. E gbɔ sɔ kea, masɔ kea ehe nuwɔ va nɛ zu gbe si gbe ke eyi nɔa gbɔ le fɔfɔ si me ye gbɔ nya ne nɔa, enɔa faa nyuiɖe Gake vɔakea, eƒe dzi dze eme, ele sia agbã aɖe dzo le edzi ene. Eƒe dzi me fã miɔɔ. Eso gbɔ hadia, eta meba ale ɖui o, adɔn me meba o. Wɔna aɖe ƒe ave le be na nenema menɔa, ehena enugatema, enuga français gbe. Alo? Alo? Alo? Alo? Meka ye fi kalo yɔmi so?

Etia ne leke nya le te ɖe dziwò ɖoa, wò la yi Mawu be ŋkume, abiɔ Mawu be ame nu veve, eye nya ŋua gblɔ na mi le Hebri be agbalẽ me ŋua, abiɔ Mawu be ame nu veve, Mawu la na wò ame nu veve ke wò la sẽŋ sɔ de zɔn ŋua. Egɔme bena ne wò de sɔsɔ ke be afɔ ɖeɖea, wò do to Mawu, ye eye be nya na mi nya bena, tododo ɖe kpekpe Eye yayra kpasanɛ do, sigbe leke e to madomado ɖe kpekpea e to dɔn kpasanɛ do. Ehe, pipo ɖe kpasanɛ do. Nɔnka ŋgba kpɔ e enya sigbe to o, e alo e ma ava o. Gbe yi Mawu gbɔ, no yi Mawu be ŋkume yi o biɔ Mawu be amɛgbe be kpɔa ɖe ela do ŋusẽ o. O ma ga bu nya ŋuti kpɔ o. Ye Mawu la do ŋusẽ o la si te awɔ sɔsɔ ke be afɔ ɖeɖea Eya e le veve ɖe. Ye mi le do ŋku edzi na mi na mi be na enu ke ve amea, ame ɖe nu de na ŋgble so eŋti o. Ne wo le de ŋgble so nu ke ve woa ŋtia, ye ŋgblɔ va yi ŋua, e la dzi vi, e la po vi, ye e la e la sugbɔ kaka wo la trɔ va le wo ye la trɔ va le wo piso wo sugbɔ wu wo vɔ. Wo dzo dzi ye wo po vi po mama yewo viwo vɔa, wo la va le wo, wo ma gba te ŋu de ta to le eme. Wo de na edzona le susu me pian Atrɔ bɔbɔ ɖokui o, vɔ agblɔ be, Nyee nye, ao, bɔbɔ ɖokui o, ayi Mawu be ŋkume. Mawu la dadam nɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe ɖe ŋutiwò. Ela na wò amɛnuveve kee wò la teŋ sɔ wɔ afɔdedeŋua. Yi wò la kpɔ be ela wɔ nɔ, ela nɔ xodzoe Enyee maganɔ eme o. Vɔ le kpɔ Mawu le eme egɔme be wokpɔ be yi le do to Mawu ye. Mɔ ame aŋti ye o, vɔa wole do to Mawu na ge ɖe Mawu be yayra me. Eyi nyɔ mía gamea su be mí dza mía va ɖɔ lɔ te. Vɔa ɖo dzi be a se ŋɖe gɔme a te yɔ le soixante dix, quarante et un, zero neuf, vingt sept, soixante dix.

Trɔ̃tɔe si katã kpɔa plake ɖe Madame Tang dzi eye nɔmba siawo katã la, wole wole WhatsApp dzi. Eye nya ele mia gbɔ azɔ bena sɔ sɔkea, sɔke naɖi Mawu, sɔke naɖi Mawu. Amen. Mba le gblɔɛ keŋ. Like sesẽ nɔ ɖo tsã la, sɔke ye naɖi Mawu lɔ o. Ne mu sɔke aɖi abosam. Abosam pɛpɛpɛ. Vɔ mia sɔke mia ɖi Mawu. Mm. Alo
Míado gbe ɖa.
Mawu amenuve la fofo mi de akpe na o. Fia mavɔ mi do ɖe dzi. Elabena wòe gava ƒo nuƒo na viwòwo to sɔsɔ ke ŋuti. Bena woasɔ ke ne woadui o. Papa na wo, na mí ame sia ame ame nu veve le agbɔsɔsɔ me, bena míate ŋu do to wò azɔ ɖe wò nya dzi ne míasɔ ke, Papa, ne míakpɔ vovo, ne míakpɔ yayra so gbɔwò. Aleke ke nya le? Aleke ke ame ale kpɔ nya do la? O Gbɔgbɔ Kɔkɔe, na be ne kpɔ wò le eme, na be ne kpɔ wò boŋ, ne ado ŋusẽ, ne ba si te, ne ba sɔ ke, ne ba ge ɖe eƒe ŋugbedodo nyigba dzi. Papa, mí do wò ɖe dzi bobobo, Wogava ƒo nu to mía dzi, eye ziaɣi si ke míawo míele kpea la, gbɔgbɔ kɔkɔe yi mía dzi. Kpe ɖe amewo ŋuti bena woase nu ke mí sɔsɔ kea, ye woase gbe ɔ ke le to le sɔsɔ kea me, bena woawɔ ɖe edzi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Papa, mí ga gble e dɔwɔƒe ya de asiwò me kple dɔwɔlawo kpata be wòa me nu veve ne tsɔ wa dzi, eye edɔa ne kpɔ ŋgɔ yii sɔwu le Yesu Kristo be ŋkɔ me.